Helo a chroeso i sesiwn Sul gyda fi, Evan Fairclough.
Fi, Griff Roberts, a'n gwestau arbennig ni wythnos yma. Sean Elfyn, helo! helo, Chris o'r aglen, Sean. Mae dyn ni llwyth ar eich cyfer chi heddiw, uh, gan gynnwys ein hoff gwestau, no offense i pob gwestau arall,

So, yeah. Rhywbeth ni'n neud pob wythnos fan hyn ar Sesiwn Sul yw'r pwnc llosg, fel ych chi'n gwybod, a wythnos hyn mae gen ni un dadleuol iawn ar eich cyfer chi, mm. sef, os well gyda chi, flapjacks gyda ffrwythen dyn nhw, neu heb ffrwythen dyn nhw. Nes ti ddweud bod ah. hwnna'n dadleuol, sa'n credu bod e'n dadleuol iawn. Mae'n really dadleuol.
Wel i fi, anyway. Fi'n meddwl bod e.
Ie? Fi'n meddwl bod e.
Oh, yeah. Fi'n meddwl bod pawb yn meddwl bod pynciau dadleuol fel rank, mae fel, y pwnc mwyaf dadleuol yw Brexit, when Riley yw Flapjacks. O, 100%. I don't know, rhywbeth arall. Just dyna sut mae'n gweithio. Ond anyway, Efa, os gen ti fan cryf ar y uh, pwnc llosg yma? Wel, o'n i'n meddwl bod fi'n mynd am y farn am y blogaeth, ond yn ôl pob sôn, mae'n eitha 50-50. Ydy hwnna'n dweud i'r Cymraeg? 50-50? O. Na, sa'n credu. Sa'n rioed wedi clywed 50, 50.
hanner o hanner. I don't know. Anyway, um, yeah, fi'n fi, fi, fi ochr gyda ffrwythau, achos fi'n eitha hoffi um, ffrwythau mewn flapjack.
Yeah, Pam bys ti'n ochri gyda ffrwythau? Achos mae'n... Healthy option yn y byd. Achos mae'n blasu'n fwy organig, oce? Okay? Ew!
Ie, yeah, os chi'n cael flapjack gyda ffrwythau ynddo fe, mae jyst fel amrywiaeth eang o textures a stuff sydd ti ddim yn cael mewn un plaen. O ie, fi gytuno, ond os ti'n dewis bwyta flapjack, ti eisiau fel chocolate yn rhywbeth ynddo fe. Ti eisiau rhywbeth fel... Ond mae chocolate yn popeth. Sean, paid a bod yn hypocrite. Fi wedi bod yn ti ti sawl tro a'r flapjacks yna, am pob tro di cael ffrwythau dyn nhw. Exposed. so ni gyd yn gytun. Yna, yna, mae'r ddau flapjack yn ffab, ond os bys fi angen dewis rhwng un gyda siocled a un gyda raisins dda. Ti'n gwybod ti'n bita muffin, a ti'n meddwl bod e fel um, gyda chocolate chips yn dda, a ti'n bwyta mewn iddo fe, a mae'n raisins, a dyna'r fel, fel disappointment gweitha, gweitha ti'n rhaid yn cael.

Be But sydd wedi yeah. bod yn digwydd yn dy fywyd di yn ddiweddar? Dyma'r link Am am... ydi yn segment.
Dyma'r link am fywyd Sean. oh my god, oce. Felly, so, so, yeah. So, so ti wedi bod ar y raglen am spel bach? So, beth oh, ti wedi bod gyda dy amser? Dwi wedi bod yn cysgu, a dwi ddim hyn ar yn exaggerator. Fi wedi bod yn cysgu. Wow.
Wow. Na fe. Just, Na fe, like, fi wedi bod yn mynd i gysgu am 3 gloch y bore, a deffro'n ddeddeg gloch

Waw, dair gloch. O, oh, Efan.
O, oh, Efan. Dyna fa... Nes ni'n bod deuddeg yn wael. Nes ni'n gael i fwrw yma i wneud session seal, a ni fod dechrau am 11. Dyna fe nes i ddweud wrth y boys, a nes i godi am deg i 11, felly... Um... Waw.
Ie, yeah, o'n i mor grac hefyd. Achos nes i gosod lar yma phopeth, er mwyn neud yn siŵr bod fi'n mynd i fod lan erbyn 11. A fi, nes i roi lar yma am 9.

Dwi'n gwybod pam bod gen i hwn. Fi ddim yn cofio prynu hwn, neu cael hwn, neu unrhyw beth. Ond fi'n gwybod bod e gen i. Ydy pobl sydd â ADHD?
Oedd y fod i, a wedyn nath y troi mynd i trend.
Ie, nath pawb sgan nhw. Ie.
Eitha cool. Ond anyway, ni yma i siarad am un o'r pynciau mwyaf pwysig sydd, TikTok, wrth gwrs. Be arall no, sy'n bwysicach na TikTok? Yeah. Oherwydd, well, specifically, o'n i eisiau siarad am um, fy newfound TikTok fame. so, um, nes i greu TikTok neithiwr, as, as one does, yeah. am The Apprentice, specifically am Ryan Mark o The Apprentice. A wedyn, nath Ryan Mark weld

Rwy'n gwreiddiol. A nes i wneud un neithiwr o fi'n canu'r anthem. Kind of embarrassing, ond fi'n credu oedd yn good content. A ges i 1,500 mhm. view. So, mm. it's all about the views. All about the views.
Yeah, yeah. it's all about the views.
Fi, Evan underscore Fakelove ar TikTok. A hefyd, ewch i ddilyn Sean. Be?
Uh, yeah. so, beth yw at ti ar TikTok? Fi ddim yn gwybod. Mae jyst gen i account i wylio pobl eraill. Fi ddim actually yn uploado. Ah. Mae'n rhywbeth fel piece of human trash neu rhywbeth.
O'n i ddim eisiau dweud, ond ie. Yeah. yeah, dyna... Ewch i ddilyn Evan yn disco fake love, Griff dodge robs a piece of human trash.
Mae'n good oh username, Sean. Mae'n good username. Felly, ges i... Nes i ddechrau gyda felly eto. Mae Sean di sylwi bod fi'n dechrau pob link gyda felly. Do, achos fi angen edito'r rhain i gyd a rhoi nhw ar YouTube channel um, y Team Tim. uh, Channel Tim. Os chi ddim yn dilyn nhw, ewch chi dilyn Channel Tim. Ond beth bynnag, fi yn edito nhw, rhoi nhw lan. A bob tro, maen nhw'n gorffen gyda fel pause o ddim siarad. A wedyn dweud, reit, can nesa. A wedyn ar y dechrau, bob tro Evan yn mynd, felly!
Gwyd bod nhw'n rhywbeth eitha Saesneg, achos fel yn Saesneg, bydde ti'n rhaid trwy dweud, so, Yn bydde ti? Ie, ie, ie. Like, sut arall ti'n meddwl dechrau? Mhm.
Os chi ddim yn gwybod beth yw'r caneuon, achos chi'n neud o o gartre, mae'n ei synwyr bod chi fel yn dechrau gyda felly, a bydde fel yna, achos chi'n methu dweud, dyna oedd, Ie. Ie.
Ie, ie, ie. Anyway, anyway, anyway. Um, felly, ges i um, package, parcel, trwy y uh, drws, yeah. trwy ddrws, y dydd o'r blaen. Mm. Um, a nes i agor e, a o'n i'n disgwyl AirPods, achos nes i prynu AirPods o Wish, ti am mis yn ôl. Um, yeah, a dwi'n prynt, nes ti dalu amdano nhw. Yeah. Un pint. Un pint. Un Am AirPods. Plus, plus um, packaging, neu beth bynnag ti'n galw fe. postage. Faint oedd y postage? Packaging. Deg pint.
Tri pint. Tri pint oh postage. Un pint am yr AirPods. A dethon nhw trwy, a yn trwy mas, oedd nid AirPods oedd nhw, ond oedd e just yn like rubber AirPod case gyda dim byd ynddo fe. fel squidgy aelod cys. O'n i'n really gutted. Mae'n hwnna'n heartbreaking.
Beth ydw i'n disgwyl i fod yn onest, os fi'n cael un pound pods o Wish, O'n i'n siarad chat so, ar system. O'n i'n teimlo'n yeah. very wild. So dweud beth nes ti wedyn.
So wedyn, yn fy outrage, a fury, is i ar wefan Apple a ffrynu eifods go iawn. Jesus achos...
Christ.
achos... Be i spite o Wish. O, oh, fi wedi cael ti nawr, Wish. Just what? Take that, Wish. Take that.
Sa'i byth mynd i prynu o Wish eto, fi'n protesto.
Oh. anyway, so yeah, fi'n mad. Peidio, boi, boycott o Wish, okay? Pawb. O oh, na, maen nhw wedi colli dy bedwar pint. Felly na i prynu rhywbeth off Wish nawr, just achos o hwnna. Be, achos ti ddim yn cefnogi i fynd nad leon ni. Na, fi ddim. Fi ddim o gwbl. Oh, anyway, fi wedi prynu AirPods a dylen nhw dod trwy dydd Iau nesa. Gobeithio. Ie, yeah. a wedyn byddwn ni fel AirPods triplets. Ie, yeah.
achos yeah. mae Sean yn cael AirPods, mae Griff yn cael AirPods, a fi really edrych mlaen i cael refi. Achos fi'n gwrando let y garddoriaeth, fi'n... Ti'n gwisgo nhw... Wel, fi'n gwisgo headphones eitha lot fel arfer, ond dim right. headphones gen i ar hyn o bryd. Fi'n gwisgo rhoi dad ar hyn o bryd i uh, recordio raglen. So, fi wedi cael mm-hmm. rhai am fel golli nhw. So fi, fi ddim yn siŵr yeah. beth i'n neud gyda fi'n, a fi cadw chwarae cerddoriaeth yn uchel, a wedyn mae chwarae fi'n mynd yn really mad. So fi methu aros am fy eifod. Yeah.
A fan fydden nhw'n cyrraedd, bydd gyda ti case ar gyfer nhw. So, yeah, ond nes i yngreifo yeah. fy rif ffôn arnyn nhw hefyd. Felly, os fi'n colli nhw, gallwn nhw'n galw fi Felly, os chi'n ffindio fy AirPods am yr i ffôn fi arno nhw, galwch fi. Um, yeah.
A hefyd yeah. nes i roi neges, achos ti lli roi fel gift message mewn, achos nes i cymryd mantais o'r freebies. A nes i roi message oedd yn dweud, um, don't lose these, Evan, XXX.
XXX.
Felly, ie. Yeah. Wow. Rai cymryd mantais. Rai cymryd mantais o'r freebies. Hyd yn oed ar y wish.

O na! Oh, Sy'n oh, mor mae'n awful.
A oedd ffrind arall hi wedi gollwng, mewn, di, gollwng un mewn diod.
mae gan, mae gan fy chwaer fach AirPods ar blaen a thi adael nhw ar counter y gegin. A wedyn nes i a chwaer arall i Branwen. gymryd un ohonyn nhw. a wedyn nath hi panico, a nath hi dechrau fel edrych trwy'r bin bwyd, achos oedd hi'n meddwl bod hi wedi rhoi efodd hi yn y bin bwyd.
Mae'n good efodd story. Ni, ni angen mwy yeah, efodd stories. Ydyn. Y math yna o beth ni eisiau clywed. Sponsored by AirPods.
Na, shush. Mae'r tywydd ym Mhontypridd yn ddiweddar wedi bod yn bleserus iawn. Na fyddwch chi'n cytuno, Griff a Sean? O, bennant. Ie. Yeah.
Bych chi wedi bod yn... Ie, bod yn hyfryd.
Sa'ch chi wedi bod yn cymryd mantais, achos fi, fi wedi bod bach yn hunan, um, hunan ymwybodol. Fy mod i wedi bod yn cysgu trwy llawer o'r hael. Ond, yeah. pryd fi wedi bod ar fy hun, fi wedi bod yn y gardd, fi wedi peintio'r garage, fi di, wel, ni gyd fel teulu wedi bod yn gwneud yr ardd i gyd, a mae'n edrych yn really neis nawr, a ie, yeah, fi'n really hoffi'r ardd. So fi'n treulio lot amser yn yr ardd nawr. A yeah. fi wedi mynd mas na i eistedd a wneud yn byd. Byswn i'n gwrando'r garddoriaeth, ond sy'n mwy pods gen i eto. So, um, ie, yeah, fi wedi gwneud sy'n na. A torheilio. A mae'n neis. A fi dal bach o dan. Bach o dan. Fi'n gael ei sy'n neis. Fi wedi hefyd, actually, achos diw mam fi ddim yn stop o doeth hefyd bod fi wedi. A'r ffordd yeah. fi wedi wneud hwnna yw, fi wedi bod yn mynd lan ei garth lot. O, oh, ie, ie, ie.
Uh, pa mor aml? O, yn yr wythnos diwetha, fi probably wedi bod fel pimp gwaith. Waw. Waw.
Mwy na lai pob dydd. A ni moyn mynd lan heddi, ond oedd e'n glawio gyna, so sa'n mae siwr fod yn mynd i fod yn ddiflas heddi. So falle fe. Ie. Yeah. Ie, yeah, fel, fi... Sorry, fi sy'n edrych yn Spanish all the time. So, nath y ddau...
Na, nath y ddau o chi just mynd... Yeah.
yeah. Ie, fi wedi bod lan y garfyd. Mae'n really nice, chwarae teg. Yeah. Beth yw'n lan na? Fi beth yn cymryd mantais ohono fe, ond fi fel yn llythrenol yn byw ar droed mynydd y gardd. Oes, so, sa'n gwybod pam. Hmm. As in, um, pan fi'n cerdded so, trwy'r yeah. uh, ceia, mae oen bach newydd cael ei geni, ond maen nhw mor cute. Ie, oh. yeah, fi'n gwybod, maen nhw'n really oh, cute. Oh god, mae gymaint yn nhw.

Really.
Mae'n syniad rili neis. Cymru Dad Dyna chi gyd... yw fel y lle gorau yn y byd. Ie, yeah. os chi'n byw yn agos i Mynydd y Garth, ydych chi mynd lan. Fi wedi bod yn mynd yeah. am dro lan y Common pob dydd, a mae'n really neis, achos chi'n gallu cael um, uh, view really neis o Bont y Pridd. Wow.
Ie, fi jyst yn eistedd ar y bench weithiau, a mae'n fel, hm, mae'n yn neis. A wedyn fi'n rhai i gerdded. Mae'n neis.
Ie.
Ac mae'n heilog hefyd, mae'r like, a fi'n tueddu i fynd am tua 5 o'r gloch, lle mae'r uh, hael yn dechrau mynd lawr. A mae'n edrych yn redi bert, achos mae'r hael yn fel edrych dros bont y pridd, a mae'n redi neis. O, oh, waw. Mae'n really neis. Mae'n mae neis.
A mae lot, ma lot o natur wedi bod yn ddiweddar. Mae mm -hmm. natur wedi bod yn um, wedi bod yn uh, uh, thrivo. Beth yw'r gair Gymraeg am thrivo? Yn ffynnu. Ie.
yeah. Yn ffynnu. O, ni'n meddwl ti'n dweud fel y gair ffynnu wedyn, like, oh. funny. Like.
No, mae literally'n ffynnu.
Yeah, yeah mae'n mae ffynnu.
Fi'n meddwl sop meddwl yn ffynnu nawr. Ie, yeah, mae natur wedi bod yn really ffynnu yn ddiweddar achos mm. y coronavirus a hefyd achos mae wedi bod yn wan mynd a mae'r tywydd wedi bod yn neis. Felly ie, yeah, dylwn ni gyd cymryd mantais o'r tywydd neis ac o natur. Felly, yeah, ewch, mae Andro. bod adar yn canu'n uwch neu rhywbeth fel yna. Neu, ni gyd yn sylweddoli arno fe, achos dim gymaint o geir, a ni gyd ddim yn mor brysur. Ie. Yeah. So ni'n sylwi o'r adar yn fwy. Mm -hmm. sy'n neis. A mae hefyd, mae'n mynd am dro yn dda, neu jyst treulio amser tu fas, mae'n dda ar gyfer eich iechyd meddyliol. A mm. mae'n dda achos mae'n rhoi vitamin D iddo chi, sydd yn really bwysig. Um, just gwnewch yn siŵr, os chi'n treulio gormod amser yn y hael, bod chi yn gwisgo eli hael a spect yeah. o hael, ond ddim heddi achos mae'n bwrw glaw.

Sa'n siŵr pe o'na. Oce, neu atam nhw'n ôl mewn munud. Oce, um, well i ni orffen yr awr yma ta. Felly, ie, yeah. yeah, diolch am rando. Aroswch gyda ni dyma'r newyddion a byn ni nôl mewn ychydig o funudau. Hwyl fawr! Croeso nôl i'r ail awr ar Sesiwn Sil. Mae dyn ni llwyth ar eich cyfer chi yn yr ail awr. Fi yw Evan Fairclough.
Fi yw Griff Roberts, a mae Sean Elfyn dal gyda ni. Yn, yn yr ail awr yma'r sesiwn syl, mae gyda ni'r cwiz, mae gyda ni mwy o sgyrsio, a mae gyda ni lwyth o gerddoriaeth, felly aroswch gyda ni.
Felly, mae hi nawr yn amser am y cwiz. Griff, wyt ti'n barod i ateb Ooh. y cwiz?

uh, i ddechrau, a wedyn y cyfan bydd angen i fi wneud yw ateb y cwestiwn flaenorol i ddyn mae Efa newydd ofyn. Reit. Yn wir. Ond i'r fi'n dweud, wyt ti'n barod Efa, ond fi sy'n wneud e. So, ydw i'n barod? Ydw. Wyt, oce. Okay. Fi'n barod i ofyn y cwestiynau. Oce, okay, bant yn eita. Good. Oce. Okay.
Okay.
Gwir neu ffals, mae moron yn helpu chi i weld yn y tywyllwch. Ym mha ddinas Eidaleg ydy Romeo and Juliet wedi'i leoli?
Ffals.
Ym mha ddinas ydy The Great Gatsby wedi'i leoli?
Verona.
Pwy sy'n canu Got to Keep on Moving? Um,
Mae'n gyda fi deimlad taw... Um, Mae'n allan New York City neu Long Island? Fi'n eitha sicr. Fi'n mynd am Long Island. Um, Bob, mae Long Island yn Efrog Newydd, nag yw e?
O'n i'n meddwl bod e just tu fas i Efrog Newydd. Na, mae'n un o'r fel rannau. So, na rai i ti. Na, dwi e ddim yn...
Ti'n gallu cywir anyway.
Manhattan a...
okay, anyway, ti wedi dweud y lle cywir. So. Um, okay. Ym mha flwyddyn oedd fidget spinners mwy o poblogaidd?
Sa'n siwr.
Yn 2018, pa siop cafodd ei bleidleisio fel siop gweithaf Prydain? 2017?
Uh, yeah. Uh, pwy ysgrifennodd The Da Vinci Code?
O ran fel unrhyw siop, so fel gallu fod yn supermarket neu siop ddillad, unrhyw yeah. beth. Unrhyw beth.
Um, fel yr un gweitha, ww.
Fel yr un um, pobl yn cysau o mwyaf.
Os pobl yn cysau Morrisons, so fi'n mynd am Morrisons. Ydy?
Oce, na, rhaid i cwrdd y W.H. Smith. Sorry. Um, okay. Sal Siambr sydd yn y galon.
Sa'n siwr. Um, beth yw hoff math o flapjack, Sean? Pedwar. Ym mha flwyddyn cafodd Obama ei ethol yn arlywydd America?
Chocolate chip.
Oh, na. Wel, ww. Nath, oh. Okay, uh, gwir neu ffals, mae Moran yn helpu chi weld yn y twyllwch. Um,
2008.

Hmm.
Fi'n mynd i ofyn y cwestiynau nesaf, a wneud Sean ateb. Okay. O, oh, iawn, oce.
Okay. right.
okay, so Sean, mae'n awr yn tro ti i wneud y cwiz, a fi'n mynd i ofyn oh. y cwestiynau ti. Ti'n barod? Oh. Na, dwi...
Oce, iawn. Fi'n siŵr ni ti'n neud yn wych. Oce. Barod? Oce, go.
Pwy sydd yn canu'r gan Super Bass?

O ba wlad mae Greta Thunberg yn dod? Caernarfon.
Uh, pwy sydd yn canu'r gan? Bydd wych.
Sweden?
Um, pwy yw arlywydd Twrci? O, oh, fi ddim cofio enw nhw. O, fi ddim yn gwybod. Um, uh, Eden.
Beth yw ystyr y term Ffrangeg hôtel de ville? Uh, fi, It's probably different. Completely wrong.
Sawl gwlad sydd yn Ewrop?
Hotel mawr. So, oh.
uh, pwy enillodd The Apprentice yn 2019?
25. Pwy sydd yn canu'r gan Super Bass? Oh, damn. Um, Methu cofio'r cwestiwn ola. Gweld... Oh, na, fi ddim yn gwybod. Sorry.
Da iawn, Sean, ti'n ei wych fyna. Oce, okay, na ni fynd at y gan nesaf, a wedyn fyddai nôl i gael fy nhro i yn y cwiz. Na, fi wedi cael fy nhro i. Fi wedi cael tro, tro fi. Sa'n gwybod beth yn fi o'n fyna. Fi'n gofyn gwestiynau Evan.
Sa'n gwybod beth yn fi o'n fyna. Iawn, Evan, ti'n barod ar gyfer cwestiynau ti? Um, ydw fi'n credu. Ti'n gwybod? Ti'n gwybod beth sy'n rhoi fi curo, fi'n credu, felly... Come on. Mm -hmm.
yeah, okay. Cwestiwn cynta. Pwy oedd ail arlywydd America? Pwy enillodd can i Gymru blwyddyn yma? Um, yr arlywydd Adams?

Mae spel wedi bod. Pwy yn enillodd canu Gymru blwyddyn yma? Nesa. Newidiodd yr Eglwys Mormonaidd i henw yn ddiweddar. Beth yw'r enw newydd hwn?
Uh, Sa'n siŵr.
Pa robot Doctor Who sydd ar wal Evan?
Sa'n siŵr. Ti ddim yn gwybod. Okay. Pwy nath reactau i TikTok griff ddoe? Dalek.

Fi lli canu gan. Gan cael y pwynt os ti'n canu gan. Fi di hanner pwynt am ganu can. Oce, okay, um, wait, gaf fi meddwl am gan. Um, the right view... No, the left... Wait.

Ia.
A'r un nesa yw, pa liw yw gwaed sgwyd?
Octopus.
Pwy oedd ail arlywydd America?
Pa lliw ydi... Uh, ydi e'n ddi?
Sorry, nes i ddim clywed beth yna. Di?

fi ddim yn dysgu pethau yn ei gyfanrwydd. Fi'n dysgu hanner stuff ond lot o stuff. Mm -hmm.
yeah.
oh, beth oedd enw cyntaf well, yr arlywydd Adams?
John Adams. John. John, oh.
Fake Hamilton fan. Yeah, gosh. fi, fi ddim yn claimo bod fi'n massive Hamilton fan anyway. Oh. Okay. okay, fi'n gutted. Beth bynnag. Okay. Yeah. Mae'n fi enll wythnos nesaf. Reit, nawr mae'n amser am ganlyniadau'r cwiz. Felly, tybed, fi'n credu fi'n gwybod pwy sydd wedi ennill, ond tybed pwy sydd wedi dod yn olaf. Oce, okay, so ni ddim yn gwybod pa scores ni gyd wedi cael, ond sut sy ni'n mynd i wneud hyn? Uh, ni'n mynd i mynd o gwmpas un, uh, un o'r thyn yn dweud okay. canlyniad. Okay. Yr un ola na fynd, a wedyn...

O, oh, ie. Yeah.
Ti ôl iddo fe. Mm.
Mm. Talgron i, i ddeg, fi a Sean di cael dim, a ti di cael deg, Griff.
Waw! Waw! Talgron i gant, ni gyd yr un peth. Mm -hmm. Waw, gwir, gwir yeah. iawn. Ni gyd yn hafal, mae'n llygaid cant. Anyway. Roedd fflachiad o obaith a newyddion da yn ystod yr wythnos, yr wythnos hon. Griff, wyt ti eisiau dweud y newyddion da?
Ie, uh, yeah, fi'n siŵr bod pawb di clywed bod um, dyn o'r enw Captain Tom Moore sydd yn troi yn gant a, a nath y e penderfynu uh, bod e moyn trio codi mil o bunnoedd ar gyfer uh, gwasanaeth iechyd gwladol cyn iddo fe droi'n gant ar ddiwedd y mis. So, nath y e penderfynu cerdded rownd i die cant gwaith, uh, yn gobeithio bod pobl yn rhoi arian iddo fe, fel bod e'n gallu codi mil o bunnoedd. A um, pedwar awr yn ôl, fe newydd gyrraedd uh, 18 miliwn o bunnoedd oh ar gyfer y gig.
Wow. lot o arian. Wow. Mae'n yna'r ddewchog. Na, na hmm. gyda di cerdded o gwmpas ei ardd?
Oedd, ie, dyna beth ydy ti'n neud. A fi'n cymryd ydy gorffen neud hwnna nawr, cant o weithiau. Ie. Yeah. Do, do, do.
Mae'n wych. A mae'n tra'n cant mewn cwbl wythnosau, ynddo fe? Mm -hmm.

Bydde hwnna? Sy'n dda. Ie.
Felly, ti yn rhedeg 5k, a wedyn mm -hmm. ti'n rhoi 5 pint, a wedyn ti'n nomineiddio 5 person arall yn neud e. O. Oh. Sy'n peth da. Yeah.
Byddwn ni'n nomineiddio chi, a gallai ti rhedeg lan y garth, Griff.

Ie.
Nes yn ail ddefnyddio rhywun cynnwys. Ond mae'r yeah, gwrandawyr yn parhau i wrando, felly diolch i chi gyd. Ie, yeah.
diolch yn fawr Sean am ymuno gyda ni ar y raglen wythnos yma. Dim problem, fi wedi really mwynhau, actually. So. O, oh, diolch yn fawr.
A, a diolch i bawb sydd wedi bod yn gwrando, a wnawn ni weld chi wythnos nesaf. Ie. Yeah. Hwyl fawr.
Hwyl fawr.